Helo pawb a croeso i wasanaeth arall. Dwi angen tipyn o help o ddiolch Doug heddiw. Nawr te, Doug. o, sorry Doug, ia, yeah. na ni. Um, Doug, dwi eisiau tipyn o help gyda beth o gyda Raff hwn. A mae Raff yn eitha hyblyg ond yw e. O di, a dwi eisiau gwneud e yn anhyblyg. Sut? Wel, ti'n mynd i ddale uh, yn dy geg. Mr Coleman, dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Wel, ti'n gallu dale yn dy geg. Ie, yeah, ond dwi ddim yn gallu gwneud dim byd i'r Raff. Wel, dwi'n siŵr bydde di'n gallu os ti'n trio. Does dim pwynt trio, ti ddim yn gallu neud e. Byddai'n methu. Wel, bydde di ddim yn methu os ti'n trio, gobeithio, a ti ddim yn gwybod eto, achos dwy ti ddim wedi ceisio. Oes roed? Nag oes, does dim rhaid, ond um, ti ddim yn gwybod beth ti'n gallu neud Nes bod ti'n trio neud e. O, o gore. Reit, dwi'n mynd i... Uh, dwi'n mynd i neud y raff te. A ti'n mynd i ddale. Iawn? O gore. Reit. Ti'n barod? O, dwi'n ddonod. Un, dau, tri. O, dyna ni, mae Raff yn syth. Fo, fo, fo, fo, fo, fo. O ie, yeah, ti'n ti dale ar y foment. Ond gobeithio, os dwi'n dale i fynd, bydd yn aros yn syth. Na i drio? Mm. Okay. Na i drio. Oh, da iawn, Doug. Da iawn, ddi! O. Oh. Na ni. Rwy ti wedi llwyddo achos rwy, uh, rwy ti wedi trio. O, yn ein stori heddiw, mae yna ddyn oedd rhaid iddo, iddo fe wneud rhywbeth, ond doedd e ddim eisiau ceisio i wneud e. O. Dyna ni. A dyma ein stori heddiw. O! Dyma ein ffrind, dyn, un o bobl Duw. O! Yn hoffi Duw, yn caru Duw, a caru pobl Duw. O! Pwy yw hwnna? O ie, yeah, Brenin yr Aifft. Mae pobl Duw yn byw yn yr Aifft. Yr Aifft. Ydy brenin yr Aifft yn edrych yn hapus i ti? Na, dyn ni ddi, mae'n edrych yn grac. Mae yn grac. Dw i ddim yn hoffi pobl Duw, dw i ddim yn hoffi Duw chwaith. Mae wedi neud nhw yn gaethweision. wedi gorfodi nhw gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio a gweithio, does am ddim mas gyda'u ffrindiau, na, does am gwylio teledu, na, dim byd fel ni, jyst gweithio, caethweision. Dwi'n gweld, wel, tasen nhw ddim yn gweithio yn ddigon caled, fyddai'r eifftwyr yn taro nhw. O, di yn greulon iawn! O, di, mae yn greulon. Ond un diwrnod, dyma ein ffrind yn gweld un ohonyn nhw yn bod yn ddrwg i un o bobl Duw. Beth mae'n gwneud? Wel, mae'n gwneud rhywbeth drwg i'r person sy'n bod yn ddrwg. O, dear! Mae hynny yn anghywir! O, di, mae yn anghywir! Ac nawr, mae ein ffrind yn rhedeg i ffwrdd. O! Mae'n penderfynu fynd i wlad bell a dechrau eto, cael dechrau newydd. Mae'n cael teulu, gwraig, plant a swydd fel, O! Ffermwr! Dim ffermwr. Bugail. O ie, edrych ar ôl defaid. Dyna ni. Wel, un diwrnod, mae ein ffrind ar y mynydd a mae'n gweld perth ar dân. O! Mae fflannau arno fe, ond dyw e ddim yn mynd yn yn ddu. Does dim mwg. Na, dw i ddim yn llosgi. A mae llais yn dod o'r berth. Mae'r llais yn dweud, Moses? Pwy yw Moses? Moses yw ein ffrind. O, dwi'n gweld. A mae Duw yn dweud, Moses, dwi eisiau i ti fynd at brenin yr Aifft a gofyn iddo fe gadael fy mhobl rydd. A mae Moses yn dweud, Ie, dyn hapus i wneud hynny. Nac ydy. Mae Moses yn dweud, Na! Pwy ydw i? Dw i ddim yn gallu gwneud hynny. O, fel ddu. Ie, yn union fel ti. Mae Moses yn dweud, Pwy ydw i? Pwy sy'n mynd i rando arna i? Dwi'n neb. Dwi'n wan. Dwi ddim yn gallu gwneud pethau fel hynny. Oh dear! Ond mae'n iawn, achos fe ddwedodd Duw, reit, dwi'n mynd i dy helpu di, bydda i gyda ti. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw gyda ei ddylunwyr. Mae Duw yn addo i fod gyda pwy bynnag sy'n ei ddilyn e, ei ddilyn e, a gofyn am ei help. Dyna pam bu farw Iesu ar y groes, er mwyn cael y gosb am bopeth rydyn ni wedi gwneud a rhoi dechrau ffresh i ni, cyfle i ddechrau eto, a gwneud ni yn ffrindiau gyda fe. a bod gyda ni, helpu ni, beth bynnag rydyn ni'n neud. O, helpu! Ie, achos mae Duw yn gryf. Yn wir, mae Duw yn dweud, Reit, Moses, dwi'n mynd i ddangos i ti pa mor gryf ydw i. Rho dy ffôn ar y llawr. Ffôn symudol? Na, dim ffôn, ffon. Ffôn bugail. Ar y llaw. O! O! Mister Cullen! Mae'n neidr! Odi, mae'n neidr. A wedyn mae Moses yn pigo fe lan eto, a mae'n dod yn ffon yn ei law eto. O! Waw! Pwerus! A hefyd, dyrodd Duw, Reit, rho dy fraich yn dy glogyn. A mae Moses yn neud e, a mae'n dod mas gyda smotiau drwg arno fe. Ugh! Ie, a mae'n rhoi e nôl i mewn a mae'n dod mas yn lân eto. O, da iawn! Pwerus iawn! Mae Duw yn dda! Odi, mae Duw yn gryf. Ond mae Moses yn dweud, ond dwi yn wân, dwi ddim yn gallu, dwi ddim yn gallu siarad. Wel, mae Dew yn dechrau bod yn grac â Moses a dweud, reit, Moses, dwi'n mynd i anfon dy frawd i ti. O, pwy oedd frawd Moses? Aron. Beth mae Aaron yn gallu neud te? Wel, mae Duw yn siarad â Moses. Mae Moses yn siarad â Aaron. Mae Aaron yn siarad â brenin yr Aifft. A mae brenin yr Aifft yn gadael pobl Duw yn rhydd. Yn union. So ydy hynny beth sy'n digwydd? Ydy. Yn y pen draw, mae Moses yn Yn barod! Yn barod! Yn union. Mae Moses yn arwain pobl Duw i mewn i wlad hyfryd, ble mae Duw wedi addo i fynd â nhw. Ond mae hynny yn stori arall. Ydych chi yn barod? Oes rhywbeth oes raid i chi wneud A chi'n gwybod, bydd rhaid i chi wneud e, ond dydych chi ddim yn gwybod sut i wneud e. Beth ydych chi eisiau gwneud, neu wneud yn well? Rhannu. Chwaraeon. Gweithio yn galed. Siarad mwy o Gymraeg. Helpu mas gartre. Neu rhywbeth arall. Meddyliwch nawr. Dwi'n mynd i weddïo. Os dych chi'n cytuno gyda'r weddi, chi'n gallu dweud Amen gyda fi ar y diwedd. Gweddïwn. Arglwydd Dad, diolch am anfon Iesu i helpu pwy bynnag sy'n ei ddilyn e a gofyn am ei help. Helpa ni, heddiw a bob dydd, i drio pethe dydyn ni ddim yn gallu wneud ar hyn o bryd, ond rydyn ni'n mynd i drio i wneud e am y tro cynta. helpa ni i weld pobl i helpu a fod yr un i helpu nhw. Rydyn ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Da iawn. Diolch am wylio'r fideo hwn. Gobeithio gwela i chi cyn bo hir.